Monsinjur Pietru Pawl Saidon ħadem sabiex iġib il-Bibbja f'ilsienna. Ħidmet Saidon wasslet sabiex il-Kotba Mqaddsa jiġu ppubblikati fis-sħuħija tagħhom bil-Malti għall-ewwel darba, ħidma monumentali li tat spinta importanti lill-qasam tat-traduzzjoni.
Saidon magħruf l-iktar bħala Bibblista, bħala traduttur. Ktieb il-Ġenesi ppubblikah fl-1929, l-ewwel ktieb fir-Rabta l-Qadima, u l-aħħar ktieb tar-Rabta l-Ġdida l-Apokalissi fl-1959. Jiġifieri hawnhekk għandek qegħdin insemmu 30 sena ta' xogħol li kważi illum issemmija ma titwemmiex dina. It-72 ktieb tal-iskrittura mqaddsa ġew maqluba fi 30 sena minn persuna waħda minn persuna waħda. Eh, u publikom u għaspejjes tiegħu u l-bqija. Hawnhekk eh, dawna nistgħu ngħidu li taw spinta għal eh, semmejt is-soċjetà tal-mużew Dun Ġorġ Preca s-Soċjetà bnieha fuq it-tagħlim u l-istudju tal-Kotba Mqaddsa u dina forsi wkoll kienet provvidenzjali għaliex naħseb nħossni ċert anzi li l-ikbar suq li sab Sajdon fil-pubblikazzjonijiet tal-kotba tal-iskrittura kienet is-Soċjetà tal-Mużew. Ma rridx nagħti l-impressjoni li Sajdon waħdu kien it-traduċa, kien hemm tradutturi oħrajn Dun Pietru Pawl Grima, Alfons Marija Galea, Mikiel Anton Vassalli u saru anke qabel sforzi anke mill minn protestanti. Jiġifieri tajjeb li nagħtu biex ngħidlek il-kuntest, il-kuntest kollu. It-traduzzjoni ta' Sajdon eh, tibqa' magħrufa ħafna għall-użu tal-Malti. L-ewwel nett għandek apparti l-Malti, l-eżattezza xjentifika għax hu mar fis-sorsi ewlenin, fil-kitbiet oriġinali u allura seta' jinterpreta dak li nkiteb u jroddu b'mod l-iktar qrib possibbli fil-Malti. Imbagħad hu Ma kienx Biblista biss, imma kien ukoll kittieb tajjeb tal-Malti. Il-Malti Saidon kien jafu u kien jafu tajjeb. Jagħfas ħafna fuq il-Malti safi, il-Malti pur. Saidon kien jemmen li la l-Bibbja rat it-twelid tagħha fil-Lvant, il-kittieba sagri fl-Arti Mqaddsa, u allura tkun fl-aħjar tagħha jekk tkun tradotta b'Malti Semitiku. U allura anke il-binja tas-sentenza Sajdon kien jagħmilha fuq l-istil tal-Għarbi, mhux l-ewwel is-suġġett, imbagħad il-verb, imbagħad tkompli s-sentenza. L-ewwel il-verb, mela mhux Ġesu kien fid-dar ta' Lazzru, per eżempju, kien Ġesù fid-dar ta' Lazzru. Mhux Ġesù qal, qal Ġesù. Mhux Ġesù wieġeb, wieġeb Ġesù. Dawna qed noħloqhom jiena ta'. Mhux fejn tidħol il-binja tas-sentenza biss, imma anke wkoll fi il-lessiku, il-vokabularju. Per eżempju, fejn Kristu jitkellem għad jiġu nies mit-tramuntana, u mil-Lvant u mill-Punent, dawk sajdhom ma jużahomx billi ġejjin mit-Taljan, Tramontana, Levante, Ponente, allura juża l-kelma Għarbija, mix-Xmiel, mix-Xerq u mill-Għarb. Hekk issibha. Sintendi, ġifieri min juża t-test ta' Sajdon irrid joqgħod ifisser daqsxejn dan dawn il-kelmiet.